Agoyo ne Nyasaye erokamano kendo okinyi ma kawuono kuom omiya thuolo machielo kendo mondo achak abed e Lolwe TV ka kawuoyo kod ogandane. Achako ka afulo nyinga Nyinga an Bishop William Abol, an jal lego mur malanga e piny Siaya County. Ang'a mowar gi sani adak e piny Nairobi e piny Kibera. Kendo e piny Kibera e kama anie kod kanisa kama atiye tich Nyasaye. Nyasaye ochako miya thuolo machielo kawuono kendo mondo achak awuo kuom wachne. Kendo kawuono abiro some muma Mar Jo-Kolosai ariyo kwan matindo apar kod ang'wen. Muma mar Nyasaye wacho kama, Norucho oko kethowa ma nondiki mondo odonjnwago e chik mamon kodwa. Nogolo wachno oko kendo nogure e msalaba. Nomayo joloch kod joteko gi lwenjegi Kendo nomiyogi wichkuot ka nomiyo ji oneno ratiro ni oseloyogi chuth e musalaba. Agone Nyasaye erokamano gokinyini kendo wach madwa nawuoye kawuono en kethowa ma jasigu nondiko modonjonwago. O E pinywa ka ng'ato mondo mi otere e twech mondo okete e jela, nyaka obed kod richo kata ketho motimo momakego to kethono nyaka ndike piny madhi somnege e kot ma bura loye. O jachien ka no a piny mondo osand dhano, nitie gima notimo mondo omakgo dhano mondo oyudgo thuolo mar sando dhano. Koro ndiko wacho no nitie kethowa ma nondiki kuom chik ma mon kodwa kendo mae kama satan yudogo thuolo mar makogo dhano okinyi ma kawuono wawuoye kuom ketho mondiki e dala moro kata ngima dichuo moro kata ngima dhako moro kata ngima nyako matin mamiyo e ngimane oonge kwe kata ber Kech adier modong' duk i kata okinyi masani ma koro anie studio kawuoyo kodi. In bende ing'eyo adier ni ber ti onge mineno kendo ngimani ing'e maber onge gima ber misenene. Isetemo yore te ma in be ngimani nyalo dhigo maber kata kamano ok nyalre. Okinyi ma wuoyeni, wan kod mon mang'eny nyocha notami kwe. Madier modong' duk, ka nochako dak, nodak ka en kod kwe maber kendo ne gin kod hera gi jaode. Ne ginyalo winjore e wuoyo kendo ne gipango wechegi ma gitim maber. To kata kamano nitie ketho ma nondiki seche moko mana mar remo kama nonyuolie dhakoni modagi ni nyako kata mgogo gitede dala moro kata okend gi dichwo moro modag kod kwe. Wachni noluwo mama ni ot kama nokende ma tinende kwe ma ne nitie noa. Wach momiyo tinde odong' kod lweny ma en lweny pile pile kendo en bura miyalo mok rum. Obuso e penjo gima timore mamiyo kwe ok onyal beto ga e ngimane. Mae wach bosemiyo kata sama yale gokinyi sa nitie mon mang'eny ma nochako dak e udi kod chwo mabeto chieng' ne kwe olal Mogikone noting'o nyithindo modhi odak kende kopango ode. Kipenje gimomiyo otimo mano, to gimonyalo wacho ni seche moko nyalo mine ka pi wang'e chwer. Kech ok en hero mare mondo owuog odhi odak kende kata kamano. Wach ma nondiki modonjnego otame kwe. Omiyo adier modong' duk kata kowuoyo seche moko pi wang'e chwer koparo kaka ne gichako ka gichandore. Wan gi jomoko ma gima nondiki e rembgi ne en na chandruok mar dhier mar chan. Madier en jachien ma noyie ne ng'ato ni kinde ma gima ber onge tidak ataka kod kwe. Kendo wan gi chwo ma kinde ma ne pok obed kod mwandu e lwete to ne onge gima ne chande. Kendo nodak maber ma kata famili mare ne en go gukwe ahinya. To sama nyo yudo tich ma koro onego obed gi kuwe gi chiege gi nyithinde kendo odag dak maber, e ka gima nondiki oa ne piny mopogo kinde gi nyithinde gi chiege kendo gino seche moko nyo wilong'na pache dichwo ma nyo orwakimni chode ma koro chunyi kendo wiyi nowil kod famili mari Ibeki kama ibete seche moko iparo kaka nyithindi chandre titiyo litni. Kata kamano, wach ma nondiki ma nodonjnigo omaki. Gino osendi kutho kodi kendo mere kod kong'o e gimineno ka gima dikonyi. Omiyo udi mang'eny okethore sani nikech wan kod chwo mang'eny ma jachini odwa rwaki mini terruok gi chode ma moni emi riedo ka law. iwilo mon ka ng'ama wilo betri e toch kendo ka min tie seche te chode kende e mbaka ma chunyi goyo omiyo adier modong' duk ibet seche moko ibet piny ipenjo gima timi en gima nyalo luwo ng'ato kata obed ng'ama duong' malwar ni e wiye yudo ka jachiri chodo rano jaduong' moti kendo oketho mondo ma en go kowuotho e piny gochodo obi openjore gima time kendo ji be wuoyo kuome kata kamano en ng'ama nitie gima nondiki modonjnego moloye kod bura masembe kadhi kode okinyi ni nitie jal man gi teko mar ruch wach ma nondikeno niluongo yesu kristo ma od nyasaye ondiki ni en ema rucho kethowa ma nondiki mondo donjnwago e chik mamono kodwa kata bed ni dichwo nonyuoli e dala moro ma gik ma notimre e galagala dichwo nigi miere moko be noranie nyithi kiye to moko be nonegi nyithindo ma kimirwa kane idwaro dongo mar nyithindo monyuol e dalano ma seche moko nyathi gicho none kata nolokre raura nikech ne rane mondo jomachielo dongi to ni nende un manonyuolu kanye ma chandruok odong' kodu kendo adier modong' du king'iyo dala kochakre ng'ama dong' nyaka nyathi matin jachien orwako ji uniform machal kendo chandruok matimo wuoyi maduong' ema timo wuoyi matin to chandruok momako nyako maduong' ema mako nyako matin wan gi dala ma ka nyiri oduogo e dala to ywak ma giyoga en ywak achiel to ywak ma giyoga ne ma min gi mende ywago seche moko nitie ketho ma notimre chien ma jachien nondiko modonjon go dalano en dala machalo gunda ma onge gene iye nikech gimondiki kanyo chamo dala Wan gi miere ma seche moko jodongo moko nopidhe yien ka giwacho ni yien gima rito dala. Moko ne en yien ma rito kul kata mwandu. To sama yien go koro nodong' ka koro gichung' motegno e dala. Jogo nyuolo kanya ma yien go lokre chamo. Omiyo miere mang'eny manie geno kendo manie nitie mondo igi sani kidonjo tiyudo ka nyithindo modong' kanyo gin marurni ma dhogi chwero law. kok kamano tiyudo ka en jachiend kong'o momako dala dhigo ma dhano mer dayo mer yeute mer nyaka jaduong' mer nyaka mond yawuoyi te en kong'o moluwo ji nyaka nyikwayo matindo kipenjo to ang'o matimore kinono mos tiboyudo nitie wach ketho ma nondiki ma nodonjnego dalano omiyo bedo dala mageno onge i adier moketi be kata gokinyi sani kibete piny king'iya seche moko jachien olal kodi e piny kapango dala ok odwa ni idogi king'iyo dala midok e tiwinjo ka chido chunyi omiyo osiko kowuondo oparoni onyisi ni chiemo ni nyiew lowo nigede e piny moro kata kamano pesa ma diged nyiewogo lowono bende odagie kiyudo pesa monego inyiewogo lowo to okelo kisran ma pesa rumi gimoko ni budget go wan gi ji ma jachien oyiene mondo oyud tich motiyo kata kamano koseyudo tich to chandruok donjo kod tich minyalo yudo ni e koro wago mwaka rumo adier dichwo kata kibeto piny to nyie chako tich januari e koro wan e disemba wachomo waloko januari gimoro moro maber minyalo kwane higa ni iloso onge en gima oketi ma pesa donjo e lweti to pesa ke kendo gima timi bende kia nikech pesa tiyudo adier kendo kata jomutiyogo kilimo mineno kaka gidak to king'iri tichari mipenjo to kara ang'o matima seche moko jogo yuto gi tin molo mari in iyuto maduong' kata kamano gima nondiki dalagu kiti kod fwadhruok ubet mos Omiyo in gowi kende gima oluwoni yo adieri dak dak marach ma kata ibi ipenjori gima timi ok inyal timo gima nyalo konyi gima nondiki noluwo dalau kod odhier kata luwi kod odhier wan kod ji mang'eny ma gik mane gitimo okelonegi chandruok kendo gino omiyo seche moko kata kibet e piny kendi tinyalo wuoyo kendi ka janeko to kinye ber yesu wuod nyasaye okela e studio ka mondo awuo kodi kech en ema en garaba morucho gima otama duoke madho piny mama kata tedo mari otamore en gima seche moko king'iyo nyithindo manyiri ma e toki tiyudo ka gin ginie utegi gionge kama ikendie kendo seche moko inyalo ndiki tich od nyathi moro matin emondiki med Ka ni lungi anti ot moko dwatni. Tadier lit ni chunyi kipunyo to ito ne kosa ng'e piny ka. Momo nyithindo matindo dhi tedo to in tedo tami. Nyaka puthi nugo ode, nyaka momo bende kendo. To in jachia nangoro mi somo bende somo. Pesa nitie account iringo go gari kata kamano dichuo ma kendi otamore. Adier modong' du kata ji paro ni idhi maber litni ibe ing'eyo maber ni gino to ramo chunyi en gima osemiyi kuyo momiyo seche moko kata kibet kendi ka bosiepo nitie ka koro osiepe nigo mbaka mag familia margi tin idong' ka onge chwori kata nyithindi madipimgi onge litni chunyi gadier gima timre otamo wang'i iwinjo nitie ketho mane ondiki mane odonjnigo mosemi idong' e jalamo to yesu kristo ma wuod nyasaye nochwero rembe e msalaba kalvari mondo ruch goketho te ma jachien nomako kodo piny ka ng'ato nyalo yie kuome kata gokinye sama wuoye kodini kata obed ni gino oseidho kodi ngas modhi mamalo madiri kata ibe kama ibet iwinjo ka piny odong' kodi wan ng'ato ma kata chieng' reny to koyo chame kuom gima time kech wan kod dhako jachien oyena nyuol kata kamano ok opir nyathi Nyathi konyuol to nyaka jachien neg modong' kod picha mar nyathi kiemo lir e kor ot. Mon mang'eny jachien weg kod chak e thundgi ka nyathi mayom osetere maram. Gima miyo nyithindo tho e tiende seche moko kia. Litani e diere koneno mbesene mane gichako konyuol ka nyithindgi ni e klas abiriyo. Ento meke ninde e maram e bwo lowo. Gima nego ni nyithindo osetamo chunyi. To kawuono wawuo kodi kata obedo ketho mane otimre e kinde mag daye. Madai moko ne gin gojuo gwang' nonego nyithindo jomoko to remo nyithindo go yuok e mier. Nyekwayo man kanyo mati chulo gope moko ne giholo. To wan gi jarut richo ma jarut ketho miluongo ni Yesu wuod Nyasaye. Mago kinyi sani ang' nolamu kodi kata kikoromo. Kiyie go kinyi ni ang' nokonyi kendo nyalo goli gimo makino. Kata bende puonyo senyisi ni inidong'. Kendo joma ne nini king'amo ok nyal dhi maber. ni bedo mbaka migoyo kendo ji ochayi nyaka jomoko onego chayi wan gi jal ma kata ka en kama seche moko in e ofis to ji oluori ndi kata kamano kiduogo chien to ionge luor e kind joma neni nikech ging'eyi kod gima timi wan gi yawuoyi madongo e piny kapango ka en piny nairobi ka sani ong'at ma ji ogeno ma kodonjo kata iba to ipamone kendo en ng'ama iwuone kabisa kiting'o malo to kata kamano chien jachien oyiecho Jachien oketho dalagi ma ka chieng' moro kendo osiepene ma gimethogo ma gimielgo ok dodhi lime dala to ok onyal yie mondo dhi dalagi kech dalagi ok chal gi dalagi dichwo ming'ega e piny nairobi ka jachiene no odinoni ibende ing'eyo ni odinoni adier minyalo bedo ni in gi pesa mang'eny kendo ji chiemo kod lweti kata kamano kata ot mininde dala otami gero adier modong' duk ionge ot wan gi yawuoyi ma kodok dala to chopo e dala to godhiambo odhi ndo e lodging e center odhi e taon nong'ado lodging ang' nonind kanyo ot otame gero pesa to nitie gimotami gero otno seche moko ikiaye ma noketho ma nondiki ma jomoko notho e miere moko ma o- nok ogendnigi moko noiko bamna udi moko mag jwala ema noke ogendni ka giikogie jachieno nomaki in bende ing'e nomaki adier sami ipango dhi gedo kata koro disemba sani yawuoyi loro tich gidhi dala ipango ibe ikawo loan idwa dhi gedo sama ipango dhi gedo eka dhako a mipo ka kisrano wuok e kinde gi min odi mugoru ma dhako ting'o gike modhi ma gedo obare kok lweny owuok e ot otuo biro mipo ka ng'ato ninde wod ma pesa monego idhi gergo ot idhi chulogo bil mar osuptal ibi penjore gima timore en gima tamo riekoni to kawuono gokinyi wan gi ng'ama ong'eyo wachno kaka otimre kama ochakre kama ogikie wabiro lami kodi ka dakika oromo kibende iwinjore tibe ineno ka gima wuoyini otimre ni adier jaduong' odong ibe ineno adier ni ichako maber kendo dalani en dala manogen ahinya in bende in kod geno gonyuol gi nyithindi minyuolo kendo ibed ni ing'eyo adier modong' duk kinde mag lwar nibed maber To kata kamano, gima nondiki e dalani omako yawuoti gi nyigi, omiyo kichal jaduong' ma nonyuol. Piny odong' kodi ka koyo chani kineno ka Desemba oromo. Yawuoyi moko a Nairobi nyithindo ma bese nyithindi duogo e mier ka gibiro e ute jonyuolgi giting'o mwandu. In to meki, inyalo moro dong' e od malaya e piny Mathare. moriwo nyiro lal oko si olal kune onge ma miyi kwe ibi penjo gima timo odi mama kawuono gokinyi ketho mane ondiki momiyi onge kwe momiyo seche mokinyi nyiri gi jomoko onego nyiri kawuono yesu kristo ma wuod nyasaye biro rado kod chunyino ma kedo kodino gino yesu biro pudhe kiyie gokinyi sani en kanye ere kama jachien oloyigo ondiki noruchoko ketho mane ondiki mondo donj nogo e chike mamono kodwa kama satan noloyigono seche moko in ikia kama kethono noae in onyuoli iyudo ka gino timore wan kod miere ma nyaka nyuoli jandulumi ma kata ibed jal mosomo kata ibed daktari machiedho ji to in daktari kata kamano odi nitie nyathi ma jandulumi minyuolo mano gir rembu Ibi penjo to dulime ni utiyo nade? Mumiyo dala waka okosre ja dulime kuom i famili ka famili. Kama gino no aitani. Nitie ketho mano timre chien mondiki. Mumiyo ji te manyuol kanyo nyaka nyuol jo dulime. Mipo ka in bende kata ka mintie sani in gi ja dulime magore piny maseche moko tinde wiye olokore. Owuoyo keto nyiero kod lwang'ani. Dulime oketho wiye. Isepenjo gima timore, nitie kama gino noaye. Yesu kende ema nyalo tieke, mano ohinga juoga. Ohingo mwandu ma in go kendo ohingo riekoni. Nitie jal ma tekone ng'eny miluongo ni Yesu Kristo ma wuod Nyasaye. Jal ma nowuoth wi pi kod tiende koloko pi obedo lowo, kata gokinyi sani. Obedo gima oriyo kodi mama, momiyo kata chiemo ni ot to chiemo tami. Litni chunyi gibet kendi seche moko iywak. Ka ng'ama ogoyi be onge, dong' kende gi TV gi sofa kibet e ot. adier iwinjo ka litni gima timore e odi ma ikwe seche moko nichako dag dichuo bang'e ka koro isetiyo matek ma koro ubedo go mwandu mende ma nikelo tiyo ni e ot ema choro loko dhako mokawo mokendo kendo dhako lwedo no tinde olokre yanyi kendo chai kabisa adier modong' duk king'eyo jotich mane ndiki ot mane luoko ne chieth nyithindo ka tinde ema okete mbele kendo ema nigo kod chuorie gari en ema opangone ot kata onyiewne ot ma nengone tek ema odakie to in ikoni nyitine ni kata kataka kendo ga dhako dichuo nok dwari ibende ng'e maber ni oloko ni paro gima timi otami jachien mochido chuny dichuo nok kodi no en ema omiyo ayal e studio gokinye sani kinyalo winjo mi iye gokinye ni to nyasach israel nyasach ibrahim katera gi isaka kod jakobo nyasach musa od abraham nyasach elija ma janabi nyalo mako teko mag jachienno sani mipoka kendo loko chuny churi moduogo kuomi machak pari ka chiegi Gima itimo ing'eyo maber kendo ok opondo en gima nenore ma ji winjo. Muma wacho ni norucho kethowa. Mano ndiki mondo donjnwago e chik mamono kodwa. Nogol wachno oko kendo nogure e msalaba. Ketho mane momiyo piny oywak sani kendo kata sani kiwuotho kiluyo kidhi e piny luowa ineno ka mandera makoro luoyo ikowo yawuoyi gi nyiri kaachiel gi mon e dala gin ma ite motho Yawuoyi nobiro ka otho ka tiendgi biro manye piny Nairobi kata kamano. Mondo madok dala en sanduku motwe kod jwala marateng' kokanie wuoye idhi yik. Nyiri mang'eny ka gari odonje to en na gari mokelo maiti motho. Onge gari madonjo kod mwandu ni wuoyi otiyo ka pango duoko na mwandu. En gima timore adier ma kata higa ni seche moko dala ni oseikie wuoyi adek bende chino nege piny ka pango. Sama ji duok kod mwandu ka mier to kata kamano in dala ni maiti ema donje. Ibe tami. Ang'o matimore na? Kawuono akelo Yesu Jawar, jal ma nowal kod malaika ka piny oling' mos. En kende ema ong'eyo siri ma jachien sandogo dhano e piny ka, kendo en ema en gi teko mar ketho tije te ma jachien tiyo e ngima ng'ato. Kata bende jachien ogoyi, madi seche moko chunyi nyisi ni mondo ideri mondo itho. Chunyi paro madho sum kata chung' e barabara gari ogweyi. Wan gi chuo mang'eny modwa oki gorofa malo mondo ogore piny. kech kwe mar ot otame lweny orome ot e kinde gi chiege onge mor moneno gi dhako timne time magalagala kawuono kinyi wan gi yesu wanyalo tieko jachien masanino kata obed jachien moketi kod gombo mar terruok o yesu kristo ma wuod nyasaye japuonj kinde moro yudo mariam dhako ma piny odong'go ma tho ne a e chode ma nochodo koro tho osechome tir gineno mariam kama iti monego tere liel kata kamano sama nochopo nyim yesu wuod nyasaye yesu oneno mariam kod wang'e mamuol japuonj jakech en jaoruma kata bende isetimo magugugu mang'eny kata isetimo gik magalagala kata isenego ji mang'eny kata ji ong'eyi kaka juoga ma janawi mosethiro ji e gweng' ma piny oseweyi onge ng'ama dwari Nitie Yesu ma nyalo ruoki kod timbe misetimo go tego chako wari mogol nying marach mar nek kuwi motimi ng'a migeno. Kata bed in malaya ma ji oseng'eyo ni in karia mosenego chwo mathoth kod okimwi. Imiyo mon mang'eny odong' mond liete kendo imiyo nyithindo madongo nyi- dong' nyithi kiye. Ka in iwuon imi negogi kod okimi kinego chwo kidhi. Jachien oketi e parking in inyiewi kaka manas pile pile odhiambo kodhiambo irwako long idhi ipaking iwinjo nyasaye ok nochweyi mondo ibed malaya kata kamano gima nondiki ogoli oko nyarwa ineno ka gini kuodo wiyi omiyo kata in e college kata in e university otieno iwuok idhi tich tich midhi tiyo en chode gino omiyo seche moko koro owuoye kodini tuo donjo e ngimani kendo tuo dhi kodi kata isomo skul ok dhi konyi kawuono nitie jal manyalo wari iluongo yesu ka nyasaye Jal mowaro joricho nowaro mare mi piny Jeriko ka piny odong'go. Ka joloko ne paro nyaka chwo ma ne chode nolokre mondo mi onege. To Yesu ma jang'wono, Ruoth ma jawer ji ketho gi richogi, oneno ka Maria misembo kidhi neg. To an uwacho wach achiel mutieko wasik Mariam. Okinyi ni Yesu biro wacho wach achiel odi kanyo. Mabiro tieko wasiki ma kuodo wiyi. Momiyo chayi gi jomoko onego chayi. biro timore kiyie gokinyi ni kuom yesu mayalo ing'eyo gima timore ok ikia kendo ibedi kama ibetie seche moko isetemo wuotho kuom jolamo mag piny mondo olamni gitemo to ok inyalore isewuotho kuom ajuoke mag piny mondo idwar konyruok kata kamano ok inyalore isewuotho kuonde ka kuonde ma chunyi tindo tho Chunye ong'ado ni koro gimo- gimodong'ni anarito thona. Kama irite thoni no mane kama Nyasaye bire. Kawuono biro timo ni ng'wono. Kiwinjo kendo iyie. Ere kama ineno ka wasigu digo e kona. Ketho ma nondiki mokelo chandruok ema Yesu dwa ruto kawuono. Momiyo miere mang'eny dong' nono. Ji thoro ume i dala. Jachien nego ji tieko nikech gima nomako dala dhi gi dala. Wan gi dala ma kata ji osome yudo ka japuonj marieke mapuonjo nyithindo e klas jachien okong'o rano en iyude mana ute changa ka ema odakie diro madho ma kata nanga moro kedeno tamore miyudo ka japuonj kwalo nyaka lep chiege modago e ot odhi uso ka changa nikech oran iyudo ka nyaka gweno manie lar japuonj omako dhi uso nikech pesa onge mero make dhi kode Gima timre no ginene seche moko japuonji bende ing'e maber. Minu nopuonji koro pes changa. Kata orano go nyithindo jomoko to in isomo. Kendo pesa mane onego puonj nyithindo go nyith- ni imadhi od mamani kendo mage e school fees mane chulni kisomo. Changa mane janyuoli opuonji go no oluwi in be koro orani sani. Kawuono gokinyi Yesu nyalo weyoni mowari migoli e kong'o kod mere madhi kodi no. Jachieno nogoli madho biya nodok e busa gi changa Chok kong'o marano ngima ji. Adini be tami to ere kaka diwe kong'o. Kata kamano, nikech en gima nondiki, momaki go, tek kaka iwuogie. To wan gi jalo manyalo boli ukinyi ma kawuono. Iluongo Yesu ja Nazareth, komanda mar lweny. Donge dichwe neno ka in kod mwandu. To kata kamano, dichwe na gino ok nyal kendo. Kendo kata tem juu chini mondo iyud dhako midago mondo we yaweya. Oseweyi mi bende chunyi otho kod kende miwacho nano kata ka kend kendo. in go mwandu ma ka mwandu dumi ng'ato daga dhako to kore daga dhako kata kamano dogo tamore kendo kiromo tiromo gi janeko mok dak kodi go kwe wach no omiyo chuny osetho e wach kend omiyo ti ung'iswa ni kend tinde ok nyal ga tiyo ma ji mang'eny wacho nyiri wacho ni kendo ok ti chwo wacho ni kendo ok ti iwinjo kendo tiyo Jochiende ema omako ji matek mondo kik gidag kod mon kendo kik gidag chwo. To ka ng'ato nyalo winjo Yesu wuod Nyasaye miyalo, omer ibiro kendo kiyie. Isetemo ndi, wan gi dhako ma nyithindo yine mako ich kod chwo, to dichwo ma kende miluongo chiege to onge. In gi nyithindo adek midago ma in- iluongo ni single mother. kata kamano ok in single mother nikech nyithindo ok ni modhipi nitie chuo mane omiyi nyithindogo kata kamano in ina dhako ma ka dichuo semi ichiwe kanyo gidapi ka big ji bonyamo ng'ule barabara ng'ama dori koro onge ibed in osemiyo chunyi tindindo tho to kawuono akelo ni jal manyalo yawore ni mudinore mag dhi tedogo wan gi dhako nyako ma pod tin to en ka ng'ato wuoyo kendo dako to en ng'at man gi dhako onge wuoyi ma seli ma chomi in nyako ma jaber mondo owuo kodi mondo okendi in jok man gi mon ma wuondi ni dwari gimi ich to giwe ikanyo adier litedo chunyi kineno gik ma gitimoni kawuono yesu wuod nyasaye jalo manyalo rucho ketho mane ondiki momiyo yori mar tedo nolorore biro rucho sani kiyie kendo higa ma koro watiekoni kiwinjo injili mayalo gokinyi sani nyasaye dhi yawoni yo kiyie miyud dichwo madak kodi kata obed ni biasachi ema jachien oketho nichako maber ka in kod mwandu pesa donjo ni wach momiyo nitimo gik moko ma ninyalo ne kata kamano gima nondiki ni nolawi kende ohandi kanyo manogo ohala piny matinende gimitimo kukonyi iwuotho kichandori ma gino omayi mondo temane ni e lweti Tago ni Yesu wuod Nyasaye erokamano. Japuonj manyalo dwoko ne ng'ato gire ma osike nomaye. Kata ne gigoyi piny ma giloki ataro. Ma joko ma ne konyi ma tinde nyieri. Joma ne chieme lweti ma tinde ochayi. Joma ne biro kwayi ma tinde dhi kwayo. Dilit ni chunyi ka ng'ato ma ne konyo tinde yanyi kidhi kwaye. To onge wach, wan gi jadwok geno. Yesu ka Nyasaye wuod Jehova. Iyudo Bartimeo moro Timeo jala manene kod wang'e chon. To osigo nolawe e piny pange piny Jeriko motucho wengene mobedo muofu. To chieng' moro winjo ka Yesu kalo, oluongo Yesu matek. Nyiso Yesu ni nyakwa Daudi kawuono kecha. Yesu kawuono kecha. To Yesu winjo Bartimeo ka Bartimeo luonge. Taso penjo Bartimeo ni dwaro nang'o? to but be odimbo gima odwaro nyiso yesu japuonj adwaro achaka nene kendo chieng'no yesu nodwoko ni batime ogeno mane oselal wangene mane osetuch mok ne nyal neno nochako duogo ma batime oneno kata gapi nolal ma hawi mane in go nokethi Jomoko nokawo pesa lweti mondo odho kethogo pesa kuomi. Omiyo in pesa neno mana kuom jomoko. In pesa ok ine machiegni kodi. Kawuono Yesu mayalo ni gokinyi sani biro duoko ni hawi mar pesa mosiki nomayi gokinyi ma kawuono. Kata ne gima imna hawi mar pith ne in japith ahinya. To wapith ne gi ketho matinende ineno mana pith e miere moko. In dala ne pith ok odonjie. Kech ne gi ketho. Yesu biro duokoni. Noduokoni batime owang'e. Weche noma e chien kane o- otucho wengene. Iwinjo Yesu jadwoko gima onge, ojakele gima onge mabedie. Nodwoko ni Lazaro ma ja-Bethania ngimane. Ka jochiende osenego Lazaro ma mayi ngima, mokane e bwo maram ndalo ang'wen, osetho. Ka Yesu obiro, kaka Yesu kawuono onyono dier odi sani gokinyi. Japuonj noluongo Lazaro e piny jomotho, ma Lazaro nochier mobet mangima. Kata kawuono, obedo chieno osenego gima ne ni kuomi, matini onge gine lweti. Nyasachwa ma yalo gokinyi sani biro chiro gino kendo sechegi keta ng'eye Yesu gi teko ma en go onge gima tek manyalo tamo ra- nyarombo mar polo kata obed ni ng'ato ema oserani omiyo seche moko idire king'iyo gima ngima midakie sani en ngima ma ok chal kod ngima mane paro ni idagie kawuono Yesu ja Nazareth biro dwokoni genono sani ing'eyo gima timi sama wadwaro mondo olam Nyasayeni Nyasaye dwaro jadimb wach, obro dimbo gima timore ne. Bartimeo dimbo, nyiso Yesu niya, japuonj, adwaro achak anen kendo. Nyaka idwaro ang'o sani? Kijana dwaro mondo Nyasaye otim ni ang'o? Jaduong' ero gima idwaro mondo Ruoth otim e dalani sani gokinyi. Dayo idwaro ang'o e odi ka bibi otieno? Mama, ere gima idwaro mondo Yesu otim ing'eyo? Adwaro ni mondo idimbe kawuono gokinyi nikech wadwa lamo kodi Nyasaye sani. Ka bibi otieno, adwaro ni mondo iyud yie maduong'. Wach ni Yesu kawuono gige kala mok itimona e chunya gima dwaro kata ka richo mane otweya kawuono wena mondo igola e gima timani nikech oromo chunya yudi yie kama intiena mondo ikuluwe e piny mondo olam kode Nyasaye. Wuoro maler e nying Yesu Kristo chuny ogoni erokamano gokinyi masani. Ne joneno duto te ma koro ng'ato ka ng'ato obet e piny ruodh kedo kosewinjo O Ruoth giseyie ng'ato ka ng'ato kulo wiye piny Ruoth kokwayo kuomi to in Nyasaye madwoko lamb joma dware omiya ori e ngima dichuone kata dhakone kata jaduong'ni Ruoth mondo itimne kaka chuny osekwayi gokinyi ma kawuono amako loje te mag jochiende moseketo ji e chandruok gibedo tuoche kata masiche ma jachien goyo koda piny nying yesu kristo ruoth iketho loch gi teko mag chunya te rie badi mondo igwedh oganda ni gokinyi ni ruoth tim ne ng'ato ka ng'ato kwayo mar chunye nyingi man gi teko kod nyalo mondo iduong' alami ka yeni isetimo e nying yesu kristo ruoth amen ago ne nyasaye erokamano mwaselamo kodi gokinyi sani kama intie bed gi yie kuom nyasaye mwalamo nikech onyalo kendo otimo gik madongo Asewinjo kaka ji timo neno ka gigoyo simbe kuonde ka kuonde ka giwinjo wach Nyasaye kendo gik ma Nyasaye timo nigi bende awinjo. Kata in gokinyi sani kik ibed gi wasiwasi. Kata ne in kod kes kata ne in gi lweny moro yie ya Nyasaye oseloyoni. Gima itim en tem mondo imany kama diyudie kama i- wach kanisa miyale wach Nyasaye mondo idonj kanyo imed winjo injili manyalo miyo idongi kendo idhi maber. Atieko ka fulo nyinga an Bishop William Abol an jalego moro malanga e piny Siaya. Ang'a mowara ni jatich Nyasaye sani adak e piny Nairobi ka e piny Kibira Olympic kanye kama tiyo tich Nyasaye. Namba na mar sime ka didwar mondo watudre kodi a wach moro amora. Namba na mar sime en 0721 280025 0721 280025 Nyasach kwe mondo ogwedhu duto te kendo Nyasaye ogwedh Lolwe TV gi jotelo duto manie Lolwe kuom yien jotich Nyasaye mondo wayal injili no piny. Nyasaye mondo ogwedhu. Amen.